Diolch, diolch, diolch. Gwni gael hysh, sgwch dda. Oedd o mor llwyddiannus wsos dwytha. Mae o wedi dod yn ei ôl. Mae'n amser am... Mae gan...
Cynulleidfa un o'r pump ar y we! Dalent.
Oes, mi oedd y dalent yn... Oedd o'n... Sgynna fi'm geiriau i ddisgrifio pa mor dda oedd o wsos dwytha. Ond pa mor dda fydd talent ein cynulleidfa ni wsos yma? Y gwesteion fydd y beirniaid, bydden nhw'n dewis os dio'n dalentog, neu'n ddi-dalent. Felly, yr cystadleuaeth cynta! Cheerio! Be di dy enw di? Dafydd. Dafydd, be di dy dalent di Dafydd? Dwi am neud The Worm.
The Worm, swnio'n ddiddorol. Dangos dy dalent! Waw! Waw, um, oedd hwnna'n edrych chydig bach yn berig. Nes ti brifo dy en? Na, cefn fi. Cefn, o, oh, oce. Uh, Dawr i at y beirniad! Diolch, Mari. Wel, te beirniaid. Ydych chi fwynhau hynna, yndo? Oedd wedi wir efo'n iawn.
Felly, be oeddech chi'n feddwl o The Worm?

Mwy llym os gwelwch yn dda. Ocê. Beirniad. Ond sut ti'n teimlo? O brilliant. O ma'r gên 'di ddechra myn' yn goch dos i roid rwbath arno fo. Dyma fo a'r cystadleuaeth nesa. Ti 'di fewn ti 'di fewn ti 'di fewn. Be' 'di dy enw di? Dylan. Dylan. Be' 'di dy dalent? Yy gneud rhwbath rhyfedd efo fy bawd fi. Gneud rwbath rhyfedd efo dy fawd. Oce ti 'di sefyll yn y canol fan hyn a dangosa dy dalent.

Ag er nath e neud o'n dda iawn fi 'di gweld y tric o'r bla'n felly be' 'di'r pwynt? Ok Matt beth be' ti'n gweud? Dudalent. Matt? Sori. Licio ti.
Talentog. Wel gan bo fo mor hawdd â hynna 'de?
Dudalent! Dim ond un talentog o fan hyn Mari.
Ti'n hapus?
Na. Na. Na. Wel dos dos i feddwl am am dy dalent a... Reit nesa! Be' 'di'n enw di? Branwen. Branwen helo yn ymddangos unwaith eto yn y rhaglen. Yy be' 'di dy dalent di? Dwi gallu neud rwbath rhyfedd efo tafod fi. Oce ti'n barod?
Dangos dy dalent. Waw!
O!
Sud nes di ddysgu gneud e? Dwi'm yn gwybod, nes i just...
Yn gwybod? Gwna fo unwaith eto, oedd o mor dda, dwi eisiau weld o eto. Be mae'r beirniad yn meddwl, draws y ti llinos? Mmm, sa'n gallu neud na. Uh, beirniad, beth oedden ni'n meddwl? Sy'n gallu ffitio mewn wyrth a sy'n boblogaidd iawn ar dydd San Patrick. Talent. Talent. Talent.
Dwi wedi gweld hwnna o blaen, sori. Oh. Nai ffindio fi'n gallu neud o so. Oce. Dudalen.
Dyna'r dudalen cynta gen ma. Dw i ddim 'di bod o'r blaen felly dwi'n cytuno efo Matt a Talent. Yay! O! Brenin.
Dau allan o dri. Ma' wnna'n iawn.
Iawn. Hmm.
Oddach chdi isio tri. O'n. Dysga Dalent well.
Oce, diolch i chdi. A nesa, come on! Be' 'di enw di? Catrin. Catrin sydd efo ti Catrin? Iawn diolch. Be' 'di'r dalent?
Dwi myn' i twrw buwch.
Twrw buwch!
Gobeithio bo' hwn yn swnio union fatha buwch neu ma' mynd i fod yn fflop, dangos dy dalent. Na, a meddwl, fi

Nôl â ni rŵan at y beirniad am y canlyniad holl bwysig. Pwy ydi'r aelod mwya talentog o'r gynulleidfa wsos yma? Draw ato chi! Yy Rhys yy ie ne- ni'n yy sgwrsio fan hyn i ffindio mas pwy... Ymgynghori. Ymgynghori.
Ymgynghori. Dyna dyna air dda. Yy pwy sy'n ennill felly rŷch chi wedi gneud penderfyniad? Yym dwi'n credu bo' ni do. Do. Oce pwy sy am weud? Y y mwydyn.
Y mwydyn. Wel odd angen chydig bach mwy o densiwn na hynna doedd Mathew Glyn?

Gwell car i oed. A ma'r gên yn disgleirio. Llongyfarchiada i The Wyrm. Yay!